I ingoatia e mātou tā mātou kāinga ko te moemoea, i te mea i muri, e toropuke kei muri nei, ko te moemoea a Whē. Nā, ko Whē tā mātou tupuna i āta mātiro whakamua kia kite ia me anga mātou o Ngāti Hine ki hea i roto i tēnei awa o o Ngāti Hine, ā, e noho ana mātou i runga i te whakaaro nui ki ngā kōrero me ngā taki haere i ngā pūrākau i hakarērea mai e mā te mātou tūpuna. Nā, whakamoe atu ko wai koe? Mai koe mahara ana. Oh, haere pea ko pā mai hoki tēnā mate, te mate wareware o Alzheimer's. Te haki taku ingoa tika, engari, I te māia mātou i te kura, ka tukuna, ka tapangia te ingoa ki a mātou, ki a Mātoini, ko Dick Hogan, tērā, tērā ingoa i kawehia mō Hia Te Aroa, engari tērā ingoa, harakau hoki tērā ingoa, he, he, he ingoa rehita. Engari, ai, koia tērā. Ko Mori ki a Te Haki engari te nuinga i a au e tupu ake ana i a au i kura, e mahia nei i te whare haupapa patu kararehe i Moerewa, nā koia tērā te ingoa i mōhiotia rātou ki a au, ko Dick Hogan. Engari, e ingoa koretake tērā. yeah.
Well, e, e, te korero māua mo tēnei naine, e te mea tōku māma, uh, ko tōku māma te tahi o ngā nāhi Māori tuatahi o Aotearoa i tō, tērā wā. Hanga 1947 I think ka rehita ia engari i konei and i te korero au kia moriki i te haere o tōku māmā ki te tiaki i a rātou tan wāna tupuna ano hoki i tua nei no reira i tino mohio mātou ki nga ahuatanga o te māuiuitanga even te haere te mahi tahi ki a I whakaora i a Matron i te wā e whānau mōna kimi me ako me Sharon, wera momo mea. Tau ko taku māmā te tahi o ngā, ngā tāngata ahakoa i noho ia, nāhi rehita ia, engari he tangata mōhio anō hoki te mahi, ma, uh, mahi rongoa. Nō reira he maha ngā āhuatanga o ngā māuiuitanga, o ngā urutā katoa i mārama ai ki a mātou i runga i te mea ka haere ia ki te manaaki i te hunga e pāngia ana. He maha ngā, i tua atu i te, i te flu, i te, nā ka rongo au, te rewharewha e kōrerongia ana mō te flu, engari mō te maremare mō te flu nei, He maha ngā āhuatanga pērā i pā mai i muri mai. Engari me hoki atu, ko te tai wā, rawake tātou e kōrero tika ana, ko tēnei mea te tikanga o te haere ki runga i ngā marae. Nō tata ake nei, i ngā tau ā, 40, kātahi anō ka pēnei, ka haere koe ki roto i te marae, patere pai te tangata i roto i te wharehui, and ka haere atu koe, ka huri haere te marae katoa ki te harirū, Nō tata ake nei tērā, tērā tikanga. I mua, ahakoa anō i roto o Matawai a Mōtetau i ngā marae o Ngāti Hine, ka haere atu koe ki roto, ka mutu ngā hōro, ko Karangangia i a ia nei he marae, ngā hōro, ka haere atu koe, haere te, haere ki te tūpoupou, haere ki te whānau pane, ka noho. Koia tērā ko te, ko te āhuatanga. I tēnei rā, ka huri haere i te katoa. Tau e manawa pā nei wētahi o a tātou hapū e, i te kōroronga o te kau noa iho ngā tāngata ki roto te mea, te mea, he tikanga tērā, tawhi, he tikanga tawhito tērā. Ka mutu rawa koe haere te hariru ki ngā tāngata katoa. Ka, ko te rerekētanga o te tikanga, ko te haere ki te hui haere i te, ka hangaia e Māori mā, tētahi tikanga haere atu, Haere kō tuatahi i huri mai, haere kō kia tika te haere i runga i te, i runga i, te, i roto i te whare mate, a, i te mea ka tīmata te huri haere o ngā tangata. Tau e korero e tātou kia hanga kaua, you know, kia haere atu te kau i te wā, Koe tera te tikanga o mua. Ka, ka rereke, hoi no ko ta tatou, he tatou mahi i roto i tenei, i tenei mawiwitanga e hoki ki nga tikanga o mua. Ka mutu, wetahi o nga tupapaku rawa i venetaria ki roto i te whare, i waho ke e, e whakatikatika ana, e nga rongoa i a Pirikopa ma e korero ana, ae, Takoto mai a, ko te te po mutunga ka haere mehena te tupapaku, haere nga tangata ka hangaia he he mea ma ratou e kawhena, na ka haere atu ne ka haere atu mo te tanu i te ra i muri mai, te nuinga noho atu nei kona. Ti i roto i roto i a Ngati Hine e pangea he nui te hunga e pangea e te meningitis. Na i roto i wa matou Ā, takiwā katoa, rohe katoa o roto o Ngāti Hine, e, kei konā te iwi, wō rātou ingoa ko Tami, te Tami, nā te Tami o Ōpahi, nā te Tami o Piwhiwai, o te Tami o Matawaia, i te mea tētahi o ngā, ā, ngā raru i pā, i te, ina kore koe e mate i te meningitis, ko te, kua turi. Nā, ko mea mā wera, ko wā tātou, ko Tīlia mā ngā, ngā, ngā, and he mahanga tāngata.